Hi guys, gwybod bod chi gyd yn iawn rich yma uh, efo fideo ar sut i diwnio'r uke leli. Uke le li. Uke le li. A mae tiwnio ukulele gallu bod bach yn anodd, ond dwi'n mynd i ddangos i chi heddiw ma. Ffordd hawdd o dwi'n yr ukulele. Mae yna lot di gofyn, o, sut ti'n ti'n mynd yr ukulele? Mae'n mae, mae bach yn anodd, mae bach yn tricky, mae'n gallu bod bach yn tricky, oherwydd mae angen clus bach da hefyd i gwybod pa nodyn i diwnio'r llinyn. Ond dwi'n mynd i ddangos y ffordd hawdd i chi. So, dwi'n mynd i gychwyn efo hon. Mae'r ukulele, da chi'n dderbyn trwy pos os da chi'n prynu ukulele newydd, mae o'n dod efo'r tiwnio fel hyn. So mae'r ma strings i gyd, maen nhw'n llac, okay? a mae angen tynhau y strings. A dyma beth hein fyny fyma, sef y tuning pegs. Okay? A beth mae hein yn gwneud, maen nhw'n stretcho'r strings i wneud y sŵn, i wneud y strings mwy dyn a wneud y sŵn mwy uchel. Iawn? So, os dwi wan yn ar y string top, bla, os dwi'n symud hwn i fyny, mae'r sŵn yn newid. Yeah? Efo'r ail string, mae'n newid eto, mae'n mynd yn mwy uwch. Ble am y trydydd tring? O, a pedwerydd? O, mae yna fwy sŵn iddo fo, ond does, oherwydd bod ni wedi tynhau y strings. Iawn? A mae hein yn bwysig, mae hein yn bwysig. Hein di'r pethau mwy pwysica wrth tiwnio'r ukulele, oherwydd mae angen gael nhw'n berffaith. Oce? Felly, ma' 'na ap ar ga'l ar enw Guitar Tiwna. Wel, tiwna fel y pysgodyn, oce? So Guitar Tiwna. Ac ar hwnnw, ma' 'na ffordd fedrwch chi diwnio'r ukulele. Ma' deutha chi lle ma'r nodyn, ac os ma'r nodyn yn y pitch cywir. Iawn. Yn union fel hyn. Felly, i gael yr ukulele swnio'n iawn, da ni eisiau gwybod be di'r noda. Wan, G ydy'r top, agosa at y gen, ia? G, wedyn C, E, ac A. Wan, sylwch wan i gymharu hefo gitar. Mae gitar yn mynd o dyfn,

Guitar Tuner, neu os da chi yn chwilio am unrhyw apiau eraill, um, Ukulele Tuner, mae heiniau'n rei da ar yr uh, Apple Store neu'r um, Android. So mae'n groeso chi i lawrlwytho heini hefyd, mae heini'n mynd i helpu lot. A beth sy'n bwysig ydy, bod pan da chi'n gwrando ar y sŵn, sef yr enghraifft... La... Da ni eisiau wedyn tiwnio'r ukulele i'r sŵn yna, sef yr un string. So er enghraifft...

ni trydydd wan. Na ni, a'r pedwerydd. A dylsa hwn swngio neis.

Ia. So, da ni'n tiwnio nhw hefo sŵn. So, mae'n bwysig. So, da ni eisiau sŵn i gymharu hefo'r ukulele. A dyna sut da chi'n mynd i tiwnio eich ukulele. Wan, mae'r ukulele, fel o'n i'n dweud, yn mynd i fod yn... Llac. So na, dwi'n ni hon yn llac i gyd. Mae di ddod fel hyn i gyd. Mae o'n mynd i cymryd lot o twistio a twistio. A tra da chi'n neud hynny, da chi'n neud wedyn ydy gafel ar y string a stretcho fo'n bach. Dim rhy, dim rhy dyn, pidwch a tynnu fo gormod. So os da chi'n weld hwnna, um, dwi'n ei gymharu, dwi'n stretcho fo chydig bach, so mae hwnna wedyn yn stretcho strings i chi, so mae'n hawsach i diwnio wedyn. So os da chi'n weld bod yr ukulele ddim yn tiwnio'n iawn, stretchwch y strings, ail diwnio cho, rhywun peth, ail diwnio cho. Wan, mae'r strings yn mynd i fynd allan o diwn ar ôl un munud yn dechnegol un munud, maen nhw'n mynd i fynd allan o diwn. A rhyw bod y strings yn arfer i'r gres, y, y lleoliad da chi yn. neu bod nhw'n newid newid sbon, a maen nhw jyst eisiau stretchio'n bach. Ond ca- caliwch, cariwch ymlaen, tiwnio'r ukulele, tiwnio'r ukulele. Bob 5 munud, tiwnio'r ukulele, tiwnio'r ukulele. Neu diwniwch o mwy uwch na bedio. So mae'r strings wedyn yn cael amser i, i, fynd, i fynd yn llai, llai, llai, eich fydd yn hawsach wedyn i diwnio. Iawn, so mae'n gallu bod yn trafferthus, ond daliwch ati, jyst i gario ymlaen, tiwnio'r ukulele yna. Un peth arall i ychwanegu, os oes gennych chi ddim ffôn uh, Android neu iOS neu Apple Store, unrhyw beth de, um, os gennych chi uh, mynediad i'r we, fydrwch chi googlo ukulele tuner a wedyn clicio ar bob nodyn yma GCEA, neith o, neith o um, dangos i chi pa nodyn ydio a'r sŵn hefyd. So yn mynd i helpu chi diwnio'r ukulele.

Mae'n hwyl i diwnio iwcalili bod chi'n teimlo fel rhyw fath o 'O, waw, oce, hwn 'di offeryn fi 'wan, a fedra i fedra i diwnio hwn pryd dwi isio, fedra i chwarae hi, a mae mae'r sŵn yn mynd i fod yn berffaith. So, tiwniwch yr iwcalili.